Безнең галәм 250 миллиард галактикадан гыйбарәт һәм аларның һәрберсен 300 миллиард йолдыз тәшкил итә. Мондый шаккатыргыч төземнең кимчелексез хатасыз рәвештә корылуы билгеле бер кануннарга нигезләнә.

Соңсыз сыман киң булган галәмнең янәшәсендәге җир шары аның тик тузан кадәр өлешен тәшкил итә. Шул ук вакытта планетабыз үзенең төзелеше ягыннан кимчелексез дәрәҗәдә төгәл хисапка таянып корылган системага охшаган. Галәмнең башка күк җисемнәреннән аерылмалы буларак, планетабызны атмосфера биләп алган. Җир йөзенең күпчелек өлешен су тәшкил итә. Әгәр дә киресенчә, планетабызда су булмаса иде, ул вакытта яшәүнең шарсыз булуы апачык. Үзләрендә күп санлы үсемлекләр, һава агышы, кояштан төгәл ераклыкта булуы, болар барысы да яшәүнең җитешүенә ярдәмчел шартлар. Планетабызның үзләрендә яшәп килүче җанлылар, чыннан да, төрле сойдан, бер барлыклар, һәм бу шаккатыргыч. Алар миллионнарча төрдән булуларына карамастан, барысы да, хайваннар да, үсемлекләр дә, бер-берсе янәшәсендә тәртипле яшәм алып баралар. Мондый төгәллек шул кадәр кимчелексез ки, әгәр кеше бу тәртипне бозмаса, ул соңсыз сакланыр иде. Чыннан да, Җир йөзендә мондый яшәм ничек урнашкан соң? Әгәр дә тирәнәйтеп күзәтсәк, Ул вакытта янәшәбездә яшәп килүче җанлыларның төзелеше бик акыллы хисапка ия булганлыгын аңлабыз. Һәрберсенә хас булган кимчелексез сыйфатлары җанлыларның хозурлы яшәвен таләп итәдер. Боларны күзаллап, мондый шаккатыргыч төзәмнең үзен бар иткән Яратучының булуы кирәкле икәнен аңлыйбыз.

XIX гасырда уртага чыккан әүрем тәгълиматы Аллаһның барлыгы хакыйкатен кире кага. Мондый фәлсәфә һәр нәрсәнең үз-үзеннән барлыкка килгәне фикерен ташый. Бу фикергә беренче адымны табигый тармакларда кызыксынучы Чарльз Дарвин ясый. Үзенең тәгълиматын 1859 елда бастырган Табигый шартларда төрләрнең килеп чыгышы китабында ачыклый. Мондый фикер ташучы китап бик кыска заманда таныклы дәрәҗәгә ирешә. Моның төп сәбәбе исә фәнни тармакларга таянылган эзләнүләргә түгел, ә исьянчыллыкны хуплауга нигезләнгән иде. Үз иҗаты белән Дарвин ул чордагы матдәчелек фәлсәфәсен йөртүче затларны тагын да көчләндерә. Диалектик матдәчелеккә нигез салучы Карл Маркс үзенең Капитал исемле китабында Чарльз Дарвинга атап, Дарвинга сокланып дәстәкләүчедән сүзләрен шәрехли. Дарвин тәгълиматының нигезендә бөтен җанлыларның уртак бер аталарыннан барлыкка килгәннәре фикере ята. Бу фәлсәфәгә күрә бөтен җанлылар уртак атадан чыгып, Күп еллар дәверендә төрле үзгәрешләр кичереп, бер-береннән аерылганнар. Чынлыкта исә Дарвин үзенең тәгълиматын хак чыгаручы һичбер исбат та китерә алмады. Моннан тыш, үзе дә бу фәлсәфәгә юл куймаучы күп кенә билгеләрнең бар икәнлеген аңлый иде. Бу куркуын хәтта үзе дә Тәгълимат каршылашкан авырлыклар язмасында хәбәр итә. Дарвин фән ныгая барган саен бу авырлыкларның үз-үзеннән төшеп калачакларына ышанган. Чынлыкта исә, киресенчә. Фән үсә барган саен бу ялгыш тәгълиматның яраксыз икәнлеген адым-адым исбатлый килә. Дарвин бөтен җанлыларның да бер уртак аталарыннан барлыкка килгәннәренә ышанган. Бу очракта шундый сорау туа, иң беренче җан иясе ничек барлыкка килгән? Дарвин язмаларында моның хакында хәбәр бирми. Үзе исә, Бу мәсьәләнең бөтен тәгълиматны көчсезләндерүе хакында бик яхшы аңлый. Урта гасырдан бире җанлыларның төзелеше хакында бик гади буларак төшенчә дөрес саналган. Моның үрнәге буларак матдәчелек фәлсәфәнең юнәлешләреннән берсендә үз-үзеннән туу, ягъни җанлыларның җансызлардан барлыкка килә алулары төшенчәсе таралган иде. Мондый аңлаешның үрнәге буларак бакаларның саздан барлыкка килә алуы яисә, ризык калдыкларының бөҗәкләргә әверелүе саналган. Боларны дәлилләр өчен төрле эзләнүләр үткәрелде. Мәсәлән, пычрак тукыма кисәгенә ярма салып, моннан кумакларның барлыкка киләчәге көтелде. Шулай ук ит кисәгенең бозылып кортлануы да тере булмаган матдәдән җанлыларның барлыкка килүенә ныклы дәлил буларак кабул ителә. Соңында исә ит кортларының үз-үзеннән барлыкка килә алмавы һәм күзгә күренмәс кечкенә йомыркалардан барлыкка килүләре ачыклана. Дарвин тәгълиматы үз чорында бөтен дөньяда фәнни яктан хуплау белән каршылаша. Әмма Дарвинның Төрләрнең чыгышы дип исемләнгән китабы дөнья күрүенә 5 ел узгач, Луи Пастер исемле француз биологы бу тәгълиматның яраксыз икәнен фәнни эзләнүләр нәтиҗәсендә исбатлый. Моның хакында ул шулай әйтеп китә. Инде җанлыларның тере булмаган матдәдән барлыкка килү фәлсәфәсе тарихка хыялы язмалар буларак теркәлгән.

Апарин эзләнүләр нәтиҗәсендә әверем тәгълиматы бөтен җанлыларның уртак атасы дип санаган иң беренче тере күзәнәкнең ничек барлыкка килгәнен ачыклауны максат итеп куя. Аның бөтен сарыф кылган хезмәте уңышсызлык белән нәтиҗәләнә. Моның хакында Апарин шулай ачыклый.

тикшерүләр үткәрәләр. Бу эзләнүләрнең иң мәшһүр буларак танылганы 1953 елда американ химигы Стэнли Миллер тарафыннан башкарыла. Эзләнүләрнең берсе Миллерның фикере буенча яшәүнең барлыкка килгән чорда атмосферада булган газны куллануы шартларында үткәрелә. Мондый эзләнүләр нәтиҗәсендә, чыннан да, берничә органик молекуланың барлыкка килүе күзәтелде. Әмма соңында бу ачышның чынлыкта исә әверем фәлсәфәсен исбат кылмаганы ачыклана. Эзләнүләр вакытында нигезгә алынып кулланылган газның борынгы заман атмосферасы белән һич тә бәйлеше булмаганлыгы уртага чыга. Соңында Миллер үзе дә бу эзләнүнең нәтиҗәсез икәнен таный. Шулай итеп, әверемчеләр яшәүнең барлыкка килүен

Бүгенге көндә 20 гасырны артта калдырып, 21 гасырга кергәндә әле һаман да җир йөзендә тормыш ничек барлыкка килгән соравы белән каршылашабыз. Әверемчеләр өчен Күзәнәк төзелеше иң чишелешсез киртә булып тора. Мондый төзелешне үз-үзеннән барлыкка килүгә сылтау мөмкин түгел. Бөтен җанлылар да күләме миллиметрның йөзләрдән бер өлеше үлчәмле күзәнәкләрдән гыйбарәт. Кайбер җанлылар хәтта бер генә андый күзәнәктән торса да, барыбер, төзелешләре бик катлаулы. Бу барлыклар аларны хәрәкәтләндерүче этәргечләрдән һәм яшәүләре өчен шарт булучы күп яклы сыйфатларга хас булган әгъзалардан гыйбарәт. Дарвин заманасында күзәнәк төзелеше хакында һич тә мәгълүмат булмаган. Ул заманның гади микроскоп җиһазлары күзәнәк хакында нибары бер тап буларак ачыклаудан тыш бернинди мәгълүмат бирми иде. 20 гасыр урталарында җыелган яңа электрон микроскоплар ярдәмендә күзәнәкнең бик катлаулы һәм төгәл төзелешле икәнлеге ачыкланды. Тере күзәнәк үз нигезендә бер-берсе белән мөгамәлә иткән меңнәрчә өлешләрдән тора. Күзәнәк, энергия һәм яшәү өчен кирәкле иммун гормоннары чыганагы булган этәргечләрдән гыйбарәт. Аны катлаулы бәйләнешләр теркәүче җайланмалар, тазалау вазыйфасын башкаручы лабораторияләр, Һәр хәрәкәтен идарә итүче сизгер әгъзалар тәшкил итә. Күзәнәк яшәвен дәвам итсен өчен бу таләпне тәэмин итүче этәргечләрнең бер-берсе белән төгәл мөгамәләдә булулары шарт. Һәрьяклап катгый рәвештә корылган мондый төземнең үз-үзеннән барлыкка килүе һич тә мөмкин түгел. Бүгенге көндә иң алдынгы җиһазлар белән эш итү дәвамында тере булмаган матдәләрне катыштырып, терелекне барлыкка китерү эзләнүләре нәтиҗәсезлеккә иреште. Күзәнәк булдыру эзләнүләре бүгенге көндә мантыксыз икәнлеге ачыкланды һәм тукталды. Әверем фәлсәфәсе бүгенге көндә дә иң алдынгы эзләнүләр нәтиҗәсендә булдырыла алмаган мондый катлаулы төзелеш үз-үзеннән барлыкка килгән фикерен ташый. Математика һәм астрономия тармакларында таныклы булган Америка галиме Фред Хойл үз-үзеннән барлыкка килә алу тәгълиматының яраксыз икәнлеген шундый үрнәк янәшәсендә чагыштыра. Тере күзәнәкнең үз-үзеннән барлыкка килү мөмкинлеге Боинг 747 нең чүп-чар өеменнән җил-давыл нәтиҗәсендә үз-үзеннән килеп чыга алуына тиң. Бүгенге биохимия күзенәкнең генә түгел, хәтта үз эчендә ташыган ДНК молекуланың төше дә бик катлаулы төзелешкә ия булганлыгын ачыклый. ДНК молекуласының төзелеше 1955 елда Джеймс Уотсон һәм Фрэнсис Крик исемле ике американ галиме тарафыннан ачылды. Шулай итеп, моңа хәтле тереклек күзәнәге гади төзелешкә ия булуы дип танылган фикеренең ялгышлыгы һәм чынлыкта күзәнәк бик катлаулы төзелешкә ия икәнлеге уртага чыкты. Ачышы өчен Нобель премиясе казанган Фрэнсис Крик Үзенең әвермче булуына карамастан, дезоксирибонуклеин серкәсенең үз-үзеннән барлыкка килү тәгълиматының яраксыз икәнлеген танырга мәҗбүр кала. ДНК һәр күзәнәктә урнашкан Бик катлаулы төзелешкә ия урым шикелендәге молекула. Бу вакчык үзәрендә тән төзелешенә хас булган бөтен җисми сыйфатлар хакында билгеләр теркәлгән. Күз төсе, эчке әгъзалар һәм күзәнәк төзелешенә хас сыйфатлар хакында билгеләр дә ДНК эчендә теркәлгән. ДНК сере дүрт молекул вакчыгыннан гыйбарәт. Аларның һәрберсен хәреф буларак күзалласак, ул вакытта ДНК вакчыгы исеме дүрт хәрефтән торган билгеләр саклаучы китапханә белән чагыштырырга мөмкин. Җизем хакында бөтен билгеләр дә шул китапханәдә тупланган. Әгәр дә бу билгеләрне кәгазь битенә күчереп яза башласак, Ул вакытта миллион битле зур күләмле урын кирәгер. Мондый язма үз зурлыгы белән Британника исемле энциклопедияне 40 мәртәбә узар. Бөтен бу билгеләр микъдары миллиметрның йөзләрчә өлешләреннән беренә тиң күләмле күзәнәк төшенә теркәүле. Фәнни эзләнүләр нәтиҗәсендә бер чәй калыгы кадәр ДНК чылбыры үз эченә бүгенге көнгә кадәр бастырылган бөтен китаплар күләмендәге билгене туплауга җитәрле икәнлеге хисапланды. Мондый сыйфатка ия төзем, һичшиксез, үз-үзеннән барлыкка килә алмый. Бөтен барлыкның тиктомалдан, үз-үзеннән барлыкка килгәнен фаразлаучы әверем фәлсәфәсе, Мондый катлаулы төзелешкә ия булган ДНК молекуласының ничек барлыкка килгәнен ачыклауда көчсез. Аксым, ДНК, күзәнәк, боларның барысының да чыганагы кимчелексез яратылыш. Мондый бөек яратылышны кабул иткәннән соң,

Кеше нинди генә җан иясен күзәтсә дә, аңарда Яратучының акылын чагылдыручы билгеләр табыр. Табигатьтә булган миллиардча тереклекнең һәрберсе һәвәскәрле дәрәҗәдә кимчелексез сыйфатка ия. Һәм аларның һәрберсе үзен яраткан Яратучының барлыгын ачыклый. Ул Җирне, Күкне һәм алар арасындагы булган

Әврәм фәлсәфәсенә күрә булган яшәүнең барлыкка килү фаразлавы инде бөтен фәнни тармаклар белән дә хакыйкатьтән тыш бер хыял икәнлеге исбатланды. Табигатьтә бер күзәнәкнең җисемгә һәм соңында миллионнарча сыйлы барлыкларга әверелүен исбат кылучы бер үрнәк тә очрамый. Әверем агышына этәргеч буларак хезмәт итүче шартларны Чарльз Дарвин фикере буенча табигый сайланыш башкара. Бу агышка аның тарафыннан бирелгән әһәмиятне үз китабын табигый сайланыш ысуллары белән төрләрнең барлыкка килүе дип исемләндерелгәннән аңлап була. Табигый селекция табигый сайлануны аңлата. Дарвин фикеренә күрә, кайбер табигый шартларда төрләрнең бары тик иң көчле булганы яисә яңа шартларга иң ияләшкәне генә яшәвен дәвам итә ала. Үз китабында боланнар көтүенә һөҗүм ителү нәтиҗәсендә иң көчлеләрнең исән калуын үрнәк итеп китерә. Вакыт узу белән боланнар көтүе иң көчле булганнардан гына гыйбарәт. Чыннан да, мондый тәртип яшәнә. Әмма аның ярдәмендә беркайчан да Боланнар башка төрле барлыкларга, мәсәлән, атларга әверелмәс. Табигый сайланыш көчсез һәм чирле булганнарны тышка чыгарып, сау булганнарның нәселе дәвам итүенә ярдәм итә. Бу сәбәптән ул берничек тә әверелү үзгәрешләренә китерә алмый. Дарвин үзе дә бу кыенлыкларны аңлый. Төрләр килеп чыгышы исемле китабының табигый сайланыш яисә тагын да ияләшкәннәрнең исән калулары исемле башлыгында файдалы үзгәрешләр булмавы очрагында табигый сайланыш ни булса да башкарырга көчсез дип таный. Дарвинның файдалы үзгәрешләр мәсьәләсендә туган сорауларына Жан Бисламарка исемле француз биологы фикере тәэсир итте. Ламаркка күрә, җанлылар яшәешләре буенча кичергән җисми үзгәрешләрен киләчәк нәселләргә ирештерәләр. Нәселдән-нәселгә җыелган бу үзәнчелекләр нәтиҗәсендә яңа төрләр барлыкка килә иде. Үрнәге Ламаркага күрә, жирафлар боланнардан югары агачлардагы яфракларны ашар өчен сузыла-сузыла, нәселдән-нәселгә муеннары озынаю сәбәпле килеп чыкканнар. Бу фаразлаларга күрә нәселдән нәселгә атадан улына куллары чабылган очракта күчеп килгән үзгәрешләр нәтиҗәсендә билгеле бер вакыттан соң бу нәселдә кулсыз балалар туырга тиеш. Болардан тәэсирләнгән Дарвин да охшаш үрнәкләр бирә. Төрләрнең килеп чыгышы исемле китабында азык табыр өчен суга кергән кайбер аюларның заман үтү белән китларга әверелгәнен белдергән иде. Дарвин белән Ламарка икесе дә хаталана. Алар тарафыннан уртага атылган фикерләр биологиядәге кануннарга капма-каршы килә иде. Алар заманында генетика, микробиология, биохимия кебек фәнни тармаклар булмавы сәбәпле нәселлек тәртибе дә билгеле түгел иде. Буларны белмәүче Дарвин һәм Ламарка нәсел үзенчәлекләренең кан белән күчкәнен фараз кылалар. Фәннең бик түбән дәрәҗәдә булуы сәбәпле мантыктан тыш һәм нигезе маҗарага таянган әверем тәгълиматы ул заманда сәер буларак тоелмый. Дарвин фаразлары фәнни иҗатларда да чагылыш күрә. Үз тәгълиматының нигезе бик зәгыйфь булганын аңлаучы Дарвин бер дә тыныч түгел иде һәм Тәгълимат каршылашкан навырлыклар исемле китабында шуларны белдерә. Катлаулы әгъзаның бер-бер артлы килеп торучы үзгәрешләр нәтиҗәсендә барлыкка килүе мөмкин түгел икәнлеге ачыкланса, ул вакытта минем тәгълиматым нигезеннән чатнап җимерелер. Дарвинның куркулары аның үлеменнән соң кыска вакыт узу белән чынлыкка аша башлады. Грегор Мендель исемле Австрия ботанигы тарафыннан ясалган генетик тәртибе хакында ачышы Дарвин һәм Ламарка фаразларын бөтенләй яраксыз калдыра. Гасыр башында җитешеп килүче генетика тармагы нәселдән нәселгә җисми үзенчәлекләр түгел, Ә бары тик геннар гына күчкәнен исбатлый. Яшәм дәверендә тупланган җисми үзенчәлекләрнең киләчәк нәселгә күчүе нәтиҗәсендә яңа төрләрнең барлыкка килү фәлсәфәсенең яраксызлыгы шулай итеп ачыкланды. Бу очракта да Дарвин нигезгә алган табигый сайланышка нигезләнгән әверем берничек тә үзгәрешләргә сәбәп була алмас иде. Кыскасы, табигый сайланыш әверелдерүдән тыш булган тәртип. Шулай итеп, Дарвин тарафыннан чыгартылган фәлсәфә инде җимерелде һәм яраксыз булды. Әверемчеләр тарафыннан бөтен 20 гасыр дәвамында сарыф ителгән эзләнүләр табигый сайланышта әверемнең бернинди катнашы булмаганын гына ачыклый алды. Колин Петерсон исемле инглиз палеонтологы шуны ачыклый. Табигый сайланыш нигезендә яңа төр чыгару яисә моңа якын берәр ачыш булдыру бер кемнең дә кулыннан килмәде. Бүгенге көндә неодарвинизм өчен бу иң четрекле мәсьәлә. Болардан тыш, 20 гасыр фәне тере җисемнәрнең төзелеше һәм әгъзаларының башкарган эшчәнлеге үз нигезендә төгәл тәртипле җайланмага тиң икәнлеген исбатлады. Бер генә дә булса элемтә юклыгы шартларында бу төзәм яраксыз хәлгә килер. Кыскартуга яраксыз тәртип исемен ташучы үзенчәлек мондый төзелешнең бер мизгелдә тулаем хәлдә барлыкка килгәнлеген ачыклый. Мондый исбатлау тере җисемнәрнең Ниндидер вакыт эчендә төрле тәэсирләр нәтиҗәсендә җитешүләре фикерен ташучы әверем тәгълиматын бөтенләй юк итә. Дарвин юраган сайланышның һич тә әверемгә хас булмавы ачыкланганнан соң, әверемчеләр тарафыннан бу фәлсәфәдә нигезеннән алып үзгәртүләр башкарылды. Алар табигый сайланыш аңлаешын мутация белән тиңли. Мутация, тере җисемнәргә радиация һәм химик матдәләре ярдәмендә эшләнгән тышкы тәэсир нәтиҗәсендә барлыкка килгән үзгәрешләр. Әверем фәлсәфәсенә күрә, тере җисемнәр турыдан-туры мутация нәтиҗәсендә үзгәреш кичергән. Чынлыкта исә, мутация терлекнең ДНКсын җимереп, җанлыларга зарар китерәдер. Бүгенге көнгә хәтле һичбер лабораториядә Мутация эзләнүләре файдалы нәтиҗәгә китермәде. Мутация ярдәмендә берәр төрле җанлының яңа әгъзаларга, мәсәлән, рептилиянең канатка яисә сукырның күзгә тап булуы мөмкин түгел. Әверемчеләр тарафыннан яңа төр тереклек барлыкка китерү эзләнүләре уннарча ел дәвам итә. Җанлыларга радиация ярдәмендә тәэсир итү эшен алып барулары нәтиҗәсендә имгәнгән һәм зур кимчелекләргә ия булган төрләр булдырудан тыш берни дә башкара алмыйлар. Җимеш кортлары өстендә үткәрелгән эзләнүләр мутациянең бары тик имгәтүче, үтерүче һәм бер дә файдалы түгел икәнлеген ачыклый.

Бөтен эзләнүләр дә төзелеше бик катлаулы тәртипкә ия булган һәм тик томалдан барлыкка килә алмаган тереклек белән безне каршылаштыра. Үз-үзеннән бөтен өлешләре дә беркетелеп барлыкка килә алмаган сәгатьнең һәвәскәре булган кебек, шулай ук җанлылар дөньясы да

Галәм бөтенлеге белән кимчелексез яратылышка ия. Бөек акыл иясе булган Яратучыны ачыклаучы сыйфатларга ия булган җанлылар дөньясы моңа бер үрнәктер. Кешенең барлыкка килүе дә, Әверем фәлсәфәсе тарафыннан яшеренергә теләнгән бер могҗизадыр.

20 гасырда әверем фәлсәфәсе молекуляр биология һәм палеонтология тарафыннан үтәлгән ачышлар нәтиҗәсендә җимерелде. Әверем тәгълиматы барлыкка килгәннән алып, дөньяның һәр тарафында уздырылган казу эшләре нәтиҗәсендә бу фәлсәфәне исбатлаучы һич бер фасилия табылмаган. Фасилия бурынгы хайваннарның инәт Һавасы шартларда калып, күп елларча бүгенгә кадәр үзгәрмичә сакланып килгән казылма калдыклары. Мондый калдыклар электән җир йөзендә яшәп килүче борынгы хайваннар хакында фәнни яктан билгеләрне арттыру ягыннан бик мөһим. Дарвин тәгълиматына күрә, бөтен тереклек тә бер уртак атадан барлыкка килгән. Аларның төрле союдан булулары исә бер-бер артлы нәсел саен каршылашкан вакчыл үзгәрешләр кичерү нәтиҗәсендә төрләнгән. Әверем фәлсәфәсенә күрә, иң элек бер күзәнәкле тереклек барлыкка килгән. Аннары төрле үзгәрешләр нәтиҗәсендә йөзләрчә миллион ел дәвамында умыртказсыз диңгез хайваннарына, соңыннан исә балыкларга әверелү кичергәннәр. Әгәр дә мондый фаразлау дөрес булса иде, ул вакытта яшәм дәверендә кичеш ара төрләренең дә булулары кирәгер. Болардан үрнәк итеп, сүрүнүчеләр рептилия белән кошлар арасында күчмә төреннән миллионнарча җанлыларның яшәгән булганлыклары кирәктер. Бу хайваннар кимчелекле төзелешкә, ягъни камил булмаган әгъзаларга ия булулары кирәгер. Мондый хыялый җәнлекләргә Дарвин Урта күчеше төрләре исемен бирә. Үзенең тәгълиматын исбатлар өчен, моның нигезе булачак бу төрләрнең калдыкларының табылуы кирәкле икәнен Дарвин яхшы аңлый һәм Төрләрнең килеп чыгышы китабында шуларга өндәү ясый. Әгәр дә Минем тәгълиматым дөрес икән, ул вакытта тарих буенча яшәп килгән сансыз кичеш ара төрләренең булуы кирәкле, калдыклар хайваннар фасилияләре арасында булырга тиеш. Уртага чыккан казылмалар арасында кичеш ара маҗаралы төр калдыклары булмаганлыгын Дарвин белә иде. Шуңа күрә моның хакында үз китабында аерым бер сорау күтәрә. Әгәр дә бер төр икенче төрдән кечкенә үзгәрешләр нәтиҗәсендә барлыкка килгән икән, ул вакытта нигә без һаман бу кичеш ара төрләрнең фасилияләрен таба алмыйбыз? Алар сансыз күләмдә булырга тиеш. Әмма ни өчен соң без җир астындагы катламнарда бу фасилияләрен таба алмыйбыз? Игътибарлы эзләнүләр нәтиҗәсендә мондый хыялый калдыкларның киләчәктә уртага чыгачагына Дарвин ышана. Моның сәбәпле, аны дәстәкләүче әвермчеләр 140 ел дәвамында Җир йөзенең бөтен ягында да кичеш ара төрләрен эзләү эшен алып бардылар. Бу эзләнүләр нәтиҗәсезлек белән тәмамланды.

Безнең авырлыклар шулардан гыйбарәт. Калдыкларны һәм төрләрен җентекләп өйрәнгәндә, без шундый чынбарлык белән каршылашабыз. Төрләрнең килеп чыгышы үзгәрешләр нәтиҗәсендә түгел, ә кинәт булган. Фасилияләр очраган иң борынгы җир катламы Кембрий катламыдыр. Аңа якынча 530-500 миллион ел. Кембрий катламына кадәр очраган катларда бер күзәнәкле җанлылар алдыкларыннан башка фасилияләр очрамый. Кембрий чорында бер үк вакытта төрле суйдагы җанлылар барлыкка килә. Алар бер-береннән катгый рәвештә аерылалар. Бер үк мизгелдә 30 төрле медуза, әкәм-төкәм, диңгез йолдызы кебек умырткасызлар уртага чыга. Мондый җанлылар тәнгә хас булган кан әйләнеше сыман катлаулы төзелешкә ия. Үрнәге трилобит күзе, ике катлы линза сыман йөзләрчә өлештән әгъза төзелеше ярдәмендә Эшләүче яратылыш могҗизасыдыр. Бу исә Дарвин фәлсәфәсенең җанлылар хакында гади төзелештән катлаулыга үзгәрүләре фаразын кире кагучы, болардан тыш, мондый өлешләрдән гыйбарәт булган трилобит күзе, 330 миллион ел эчендә бернинди үзгәреш кичермәгән. Мондый төзелешле күзгә ия булган җанлыларның үрнәге энә карагы, һәмбал корты. Әвре фәлсәфәсенең фаразына күрә, җанлылар үзләренә кадәр тагын да гади төзелешкә ия булган тереклекләрдән барлыкка килгән булырга тиеш. Шулай итеп, трилобитларга кадәр Кембридж чорында һич нинди тереклек тә булмаган. Ул чорга хас булган җанлылар уртак аталары булмаган килеш кинәт бер үк вакытта барлыкка килгән. Әвере фәлсәфәсенең иң таныклы якташы булган Ричард Даукинс шуларны ачыклый. Кембридж чорында хас булган җанлылар шундый вакытта һәм халәттә барлыкка килделәр ки, бернинди әверм тарихы булмаган да сыман. Мондый шартлар әверм тәгълиматының хаталы икәнлеген фаш итә. Дарвин үз китабында шуларны язды. Әгәр дә төрләрнең күплеге бер үк суйга теркәлгән булса һәм үз яшәешен бер үк вакытта һәм барысы бергә башлаганнар икән, ул вакытта мондый шартлар минем табигый сайланыш ысулы белән барлыкка килгән төрләр хакында әверем фәлсәфәмне Җир белән тигезләрләр. Дарвин бик курыккан мондый шартлар инде Кембридж чорында барлыкка килгән. Кепри аркасыннан барлыкка килгән катламнар хайваннарның кинәт барлыкка килгәннәрен исбатлый. Хайваннарның төп төркемнәре булган балыклар, кошлар, амфибияләр, сүрүнчеләр, дүрт аяклылар барысы да бер үк вакытта һәм кимчелексез төгәл төзелешкә ия буларак җир йөзендә барлыкка килгәннәр. Бу төркемнәр арасында әвремчеләр тарафыннан фараз кылынган күчеш ара булучы һич бер хыялый җәнлек очрамый. Эзләнүләр нәтиҗәсендә Василияләр ачыклаган билгеләргә таянып, җанлыларның бер-береннән аерым буларак һәм Аллаһ тарафыннан яратылганнары өчен барлыгы уртага чыкты. Марк Зарнецкий исемле әвермче палеонтологы әйтеп киткәннәр белән тулаем ризалаша. Калдыклар казылмалары уртага чыгарган билгеләр әверм тәгълиматына киртә булып торалар. Бу билгеләр бер тапкыр да әвермечләр тарафыннан көтелгәннәрне исбатламадылар. Дарвин өмет иткән кечеш ара төрләре булганлыгы фикерен дәстәкләячәк урынына, төрләрнең гүрг вакытта барлыкка килүләре, киресенчә, җанлыларның Аллаһ тарафыннан яратылуы фикерен уртага чыгарып сала. Моннан тыш, йөзләрчә миллион ел элек яшәп килгән хайваннар калдыклары бүгенге хайваннардан һич тә аерылмый. Мәсәлән, 400 миллион еллык акула скелеты бүгенге көндә яшәп килүче акула төзелешеннән һич тә аерылмый. 100 миллион еллык кырмыска төзелеше белән бүгенге кырмыска төзелеше арасында да, 135 миллион ел арасы булган энә карага арасында да, 100 миллион ел элек туган ташбака белән 55 миллион ел арасы булган ике ярканат арасында да,

Әверемчеләр тарафыннан мөһим дип беленгән фасилияләр фәнни эзләү нәтиҗәсендә хыялый булган кишеш ара төрләрдән тыш берни булмаганлыклары һәм әһәмиятсез икәнлеге исбатланды. Бу әһәмиятле дип саналган калдыкларның берсе целикан балыгының фасилиясе иде. Әверемчеләр күп еллар ташыган фикерләренә күрә, бу балыкка корылыкта яшәүче хайваннар сыйфатлары хас иде. Моңа үрнәк китеп, аны гади төзелешле аякларын һәм ярымүпкәне теркиләр иде. Саликант хакында төшенчәләр фәнни нәтиҗә буларак күрсәтелә иде. Хәтта бу балыкның судан корыга чыгып баруын сурәтләүче Әкият рәсеме дәреслекләргә теркәлде. 1938 елны Һинд океанында терицеликант тотылганнан соң, әверемчеләр бик тетрәүгеч гаҗәпләнү кичерде. Ул дәвер балыгы белән бүгенге целикант арасында бернинди аерма юк иде. Целикан балыгына әвермчләр тарафынан уйлап чыгарылган аяклар да, үпкәләр дә хас түгел иде. Болардан тыш, судан корыга чыгучы буларак дип белдерелгән су хайваны 180 метр тирәнлектән югары менмәүче җәнлек булып чыкты.

1992 елда Археоптериксның җиденче фасилиясе табылганнан соң, очырга кирәкле булган күкрәк токтасы бу кошка хас булганлыгы уртага чыкты. Болар нәтиҗәсендә Археоптерикс тулаем кош булганлыгы исбатланды. Бүгенге көндә яшәп килүче кошларда да Археоптерикска хас сөяк төзелеше булуы ул җәнлекнең

Төрле хайван төркемен күзәткән вакытта аларның әверелү аша үтүләре мөмкин булмаганлыгы уртага чыга. Мәсәлән, үзенә хас булган матдә алышыну сыйфатлары, метаболизм һәм башка төрле су тирәсендә яшәү өчен кирәкле сыйфатлар хас булган балыкның Болардан гомумән аермалы булган сыйфатларга хас корыда яшәүче хайванга әверелүе һич тә мөмкин түгел. Корылыкта яшәп килүче җәнлекләр дә бер-береннән катгый аерылалар. Әверемчеләр фикеренә күрә, кошлар җай ихтыяры нәтиҗәсендә сөренүчеләрдән барлыкка килгән. Әмма сөренүчеләр суык канлылар төркеме булса, кошларга исә кире сыйфат хас. Кош тәне катлаулы төзелешкә ия булган каурыйлары белән капланган. Сөренүчеләр исә бер нәрсәгә охшамаган тәңкәләр белән капланган. Шулай ук кошларга, бөтен корылык хайваннарында күзәтелмәгән аерым төрле үпкә төзелеше хас. Канатларының исә аэродинамик кануннарына килешкән төзелеше әверемчеләр тарафыннан берничек тә аңлатылмый. Канатларының аз-азлап килешүе мондый ярым канатлы кошларның оча алмавына китерер иде. Әверемчеләрнең фикерләреннән берсе сөренүчеләрнең башка төр булган корылыкта яшәп килүче җәнлекләрдән барлыкка килүе. Әмма бу төркемнәр гомумән бер-береннән аерылмалы төзелешкә ия. Үрчүләре сөренүчеләр йомырка сала, ә башка төр корылык хайваннары тере килеш тудыралар. Сөренечләр тәне тәңкәле кабык белән капланган, ә башкаларныкы, йон белән. Шулай ук, корылыкта яшәүче җәнлекләргә хас булган сөт имү сыйфатлары әверемчләр тарафыннан ачыклана алмый. Борынгы хайваннар калдыклары өстендә эзләнүләр алып бару нәтиҗәсендә, әверемчеләр кешенең маймылдан килеп чыкканын исбатлар өчен бөтен көчләрен сарыф итә. Бүгенгә хәтле күп өлеше юкка чыккан, гомумән, 6500 сыйдан маймыл төре бар. Аларның вак һәм зур булган баш сөяк калдыклары әверемчеләр тарафыннан үз тәгълиматлары өчен нигез итеп алынды. Хайваннарның баш сөякләре белән юкка чыккан кешеләр кабиләләреннән калган баш сөякләре фасилияләрен катыштырып, Әверемчеләр кешеләрне барлыкка килгәненә үзләренчә бер фәлсәфә кордылар. Мондый фәлсәфәнең нигезе Австралопитек исемле юкка чыккан маймыллар төркеме тәшкил итә. Иң беренче булып бу фасилияләр Раймонд Дарт исемле палеонтолог тарафыннан 1924 елда табыла. Әверемчеләр фикеренә күрә, исеме Көньяк маймылы мәгънәсендә булган маймыл кеше сыман буларак таныла. Шул вакытта Австралопитек сөякләре шимпанзе төзелешеннән бер дә аерылмый. Бу чынбарлыкка каршы чыгып, әберемчеләр австралопитек ике аякта туры йөрүче булганлыгы фикерен уртага салалар. Әмма мондый тәгълимат Соло Секерман һәм Чарльз Окснат исемле бөтен дөньяга таныклы ике палеонтолог тарафыннан кире кагыла. Шулай итеп, алимнар тарафыннан кеше башлангычы буларак фаразланган австралопитек чынлыкта юкка чыккан маймыллар төре икәнлеге исбат ителде. Әверемчеләр тарафыннан хыялый сыйныфларга бүленгән Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens фасилияләре чынлыкта төрле кабилә кешеләренең калдыклары булып чыкты. Бу казылмаларны күзәтү нәтиҗәсендә бүген яшәп килүче кешеләр белән бернинди аермасы булмаганлыгы исбатланды. Бары тик баш сөякләренең аермасы гына күзәтелде. Әмма бүгенге көндә дә төрле милләтләргә дә мондый аерма хас. Homo erectus төркеменә керүче баш сөякләре белән бүгенге көндә яшәүче кешеләр арасындагы аерманы таныклы палеонтолог Ричард Ликей шулай аңлата. Мондый аермалар төрле җирлекләрдә яшәп килүче кабиләләргә хас булган үзенчәлекләрдән тыш башка бер нәрсә түгел. Ә веремчеләрнең үз фәлсәфәсен җәмгыятькә сеңдерү өчен төп җиһазлары ялган тәгълимат. Ә веремчеләр дәреслекләренә теркәлгән кешенең әверелүен аңлатучы маҗаралы рәсемнәр болар барысы да нигезе булмаган хыялый нәрсәләрдер. Бу рәсемнәрдә кеше сыман йон белән капланган тәнле маймыллар сурәтләнгән. Кайбер вакытта бу җанлыларның тормышларыннан бер мизгеле тасвирлана. Мондый ачыклаулар, исбатланмагандыкларына карамастан, җәмгыять акылына сеңеп калучан. Хәтта иң таныклы фәнни басмаларда да аңлатмасы яшәм тарихының шәҗәрәсе дип танытылган мондый ялган өчен урын аерыла.

Әвермичләрнең маҗаралары мондый адымнар белән генә чикләнми. Алар үз хыялларын киңәйтеп, ярым кеше, ярым маймыл катнашкан фильмнар төшерә. Чынлыкта исә болар барысы да ап-ачык ялган. Үзләренең тәгълиматын дәлил итүче дип санаган бердән бер нәрсә ул фибол баш сөягенең берничә калдыгы. Сөякләр өстендә үткәрелгән эзләнүләргә таянып, берничек тә чәч, тире, борын төзелеше, колак, ирен һәм тәннең башка әгъзалары хакында нәтиҗә ясау мөмкин түгел. Әверемче галимнәре бу тукымалар хакында бернинди фасилия эзләре калмаган хәлдә үз фикерләренә күрә нәтиҗә ясыйлар.

университеты вәкиле бу рәсемнәрнең фәнни яктан бернинди әһәмият ташымаганын ачыклый. Нәкъ шундый ук ысул белән сез дә бер үк баш сөяге хакында аның берәр фәлсәфәче, ә аннары берәр маймылга хас икәнен фараз кыла аласыз. Кеше фасилияләренә таянып мондый ысул ярдәмендә үткәрелгән эзләнүләр фәнни яктан бөтенләй яраксыз һәм чынлыкта бары тик кешеләрнең фикере белән идарә итү ниятеннән башкарыладыр. Болар барысы да ялган гына. Ә өремчеләр бу эзләнүләрдән алай китә алмады. Бүрек баш сөягенә күп төрле йөз килештерә алалар. Алар тарафыннан Занжатроп исемле бер үк фасилияне өч төрле итеп тәртипкә салулары артефактларны булдыру мәсьәләсендә әверемчеләрнең ничек киреп беткәнлекләренә ап-ачык үрнәк булып тора. Үз маҗараларына багышлап рәсемнәр ясау белән чикләнмәгән әверемчеләр Ялган бер ясалма булдырудан да баш тартмадылар. Иң таныклы фәнни ялган үрнәге 1912 елда Чарльз Доусон исемле инглиз әверемчесе тарафыннан уйлап табылган Питдаун скелеты иде. Бу ясалма калдыгы кеше белән маймылны әйләүче кичеш ара чылбырыннан иң мөһим өлеше буларак күрсәтелде.

Хәтта мөмкинчелектән файдаланып, бу калдыкны латин теленнән алынган Hesperapithecus haroldoki тәэсирле кушаматы белән бизәп, берничә маҗаралы рәсем төшерделәр. Соңында исә небрасец нигезе булган тешнең нибары кабан теше булганлыгы уртага чыкты. Дәлил буларак танытылган күп кенә баш сөяге калдыклары чынлыкта әвере фәлсәфәсенең исбатлау өчен яраксыз икәнлеге ачыкланды. Шиксез, хакыйкать буларак 1856 елда күрсәтелгән неандерталец 1960 елда фаш ителде. 1912 елда исбатлаучы буларак күрсәтелгән Питтдаун

Мондый ачыклаулар булуга карамастан, әле һаман да АКШ һәм башка күп кенә дәүләтләрдә бу баш сөякләре хакыйкать буларак хәбәрләрдә һәм әверемгә нигезләнгән китапларда чагылыш таба. Җәмгыятьнең зур өлеше әверем тәгълиматының фәнгә нигезләнеп исбат ителгәненә ышана. Иң таныклы әверемчеләр тарафыннан фараз кылынган күп кенә ялган ачыклаулары кешеләрнең ата-бабалары буларак мәктәп дәреслекләрендә чагылыш таба. Әверемчеләрнең хакыйкатьне яшерергә тырышуларына карамастан, ул ап-ачык. Җанлылар төрләре бер үк вакытта барлыкка килгәннәр һәм кимчелексез хәлдә, ягъни алар яратылганнар. Һәр төрне үзенә хас булган кабатланмас сыйфатлы кылган Яратучы, табигатьнең хуҗасы булган Аллаһ.